тахсан, хомураҕы хоннорботох холбороҥ маҥан холуутун ортотугар аламай маҥан күн сардаҥаларын санатар, күҥҥэ тэҥнээх түөнэ маҥан түһүлгэҕэ кир-хах сыстыбатын, куһаҕан санаа кыттыспатын, дьаҥ-дьаһах дьалбарыйдын диэн бүгүҥҥү ытык-мааны күн дьолун тосхоллуур, үөрүүтүн үксэтэр түһүлгэтин төрүттүүр үтүө күммүт үүннэ.

Аалы-сырыл анныттан айыы көтөрдөрө кырыылаах тумустаах, кылдьыылаах харахтаах, кылбаҕар түһүннээх, кынталлыбыт быһыылаах, кыҥкынас ырыалаах, кыталык кыргыттар кылбаа маҥан таһаалынан ыһыах ыһар ытык кырдалбытын ыраастаан арчылаан эрэллэр.

Салама айыыдалаһата, дьолу, уйгуну тардар сити. Салама дьайы куһаҕаны киллэрбэт үрүҥ санаа утаҕа. Салама саха киһитэ айылҕалыы чугасар, кэпсэтэр бэлиэтэ. Салама саҥа тылы биэрэр.

Көмүскэ санаалаах хос нэдьииттэри атыналаас оҕото кэлэн арчылаан алхаан эрэр диэни тирии хара хараҕын көрүмэн сылаанан эргиин арчылаан арааччылаан иннибит иччэ буолбатын кэннибит кэнчилэ буолбатын ойоҕостор бутончо буолбатыбын бу дойду иччилэр

Ыһыаҕыгар айылҕалыын алтыһар ытык-мааны күммүтүгэр эдэр эмдьэ тубулларбын күүстээх анааннар халайтаран аргыый наллаан сэрэнэн сэрбэнэн аал уопутугар үҥэн сүктэн аар айылҕабытыгар арчыланан алҕанан үрдүктээх халлааҥҥа олохсуйан үөскээбит үөһээ курдук айыыларбытыгар үҥэн сүктэр ытык-мааны күммүтүгэр

Ытык сирбитигэр үөрүү баар буоллун, дьон-соргу баар буоллун. Бу ытык сиргэ уйгугуйан, уруйданнын, айхалланнын. Уруй, айхал! Үрүҥ күммүт өрөгүөрэйдин үрдүк мэнтер халлаамыттан үөһэ сыттык айылар үшөйдүк көрдүннэр. Айхал Мичел! Тускал! Тускал! Тускал!

Үрүҥ Аар Айыы Тойонун үс сүүрүктээх өнтөл маҥан халлаантан Дьөөгөй Айыыны орто туруу дойдуга Моһолун аанын төлө тэбэн туран энньэлээн-сэтиилээн биэрбит. Тамаралаах бэчээттээх, көп түүлээх, өрүкүйэр көҕүллээх, сабаҕалыыр даҕаннаах, нэлим сүөллээх, намылхай кутуруктаах,

Күндү нэһилиэкпит олохтоохторо, ыраахтан чугастан ыҥырыллан кэлбит ытык-мааны ыалдьыттарбыт! Болҕойуҥ! Улуу Кыайыы сэттэ уон Россияҕа литература республикаҕа урбаанньыт сыллара биллэриллибит Лээги уонна Өнньүөс холбоһуктаах ыһыаҕын мэҥэ бэлиэтин ытык дуоҕаны туруорар чааспыт тиийэн тиксэн кэллэ.

Обур дьылҕа ойуулаах ыһыахпыт ытык мэҥэ бэлиэтэ үрдүк мэҥэ халлааҥҥа күлүмүрдүү оонньоон уруйдаах ыһыах уйгута соргулаах ыһыах сарсыҥҥыта буолан төлкөлөөх төлкөлөөх түһүлгэни олох тутурдун үс саха удьуорун төрүтэ төрүөхтэнэн саха омук оонньуутун сэттэ үйэ тухары салайса турдун түөрт саха төрүөҕүн түһүлгэлээх ыһыаҕын киэргэллээх кэрэ аатын өһүккэ омукка тиэрдэн тоҕус үйэ тухары тарҕата турдум. Урой! Урой! Урой! Ытык мааны ыалдьыттар, дьоһун мааны дьон-сэргэ, үрүҥ сүүрүгү үрүтэ үөскэтэр күн дьөһөгөй тойон үрдүк аатыгар үҥэн-сүктэн, аман өспүтүн амалыйар Үрүҥ илгэн иһэр кэммит буолла.

Саргылаах ыһыахпыт айыы тылынан арчыламмыт, саамал кымыһын үрүн илгэтин үрдүн охторор үтүө күммүт үүннэ. Кырылыы күннэр кыдьымахтаах тымыс айыы тыынынан арчыланар түгэнэ кэллэ.

Бу кыайыы хэттон сылыгар анаммыт ыһах. Кыайыы хэттон сылыгар анаан Анаммыт биһиги эрдэтинэ куораттааҕы өнньөс түмсүүтэ өссө икки тыһыынча уон түөрт сыл ыам ыйын хэттэ күнүттэн саҕалаабыппыт. Ол онно Амма холкуос кырдьаҕастара сэрии оҕолоро диэммит, мунньаммыт, кинилэри чиэстээммит, бэйэ-бэйэлэрин кытта көрүһүннэрэн, итии чэй иһэ-иһэ аргыс ансамбыл салиыһа Владимир Иванов кэлэн ырыатын истэн, тэбис-тэҥҥэ ыллаһан, биир үрдээх улахан тэрээһини оҥорбуппут. Хомойуох иһин хас сыл аайы дьоннорбут аҕыйаан иһэллэр. Онно ити түөрт нэһилиэк, ол аата Чакыр, Покровка, Болугур, Өнньүөс, Лээги дьонноруттан бары тоһоҕо сүүрбэ тоҕус киһи сылдьыбыта. Онтон сэрии оҕолорун аахтахха бата түрдүнтэ тахса киһи. Онтон бу ыһыахха биһи бэлэмнэниибит икки тыһыынча уон биэс сыл үүммүтүн кынна ами эрдэ хаҕалаабыппыт. Ол курдук кырдьаҕастарбыт аҕыйаан иһэллэринэн хибээстээн оны бу кыайыы сеттон сылынан хибээстээн бары кырдьаҕастарбытын Амма Наахараттан төрүттээх төгүлтэттэн төрүттээх дьоннорбутун ааттарын-суолларын, мөссүөннэрин, тылларын-өстөрүн үйэтитээри э, видеоҕа улбуппут, кино оҥорбуппут. Манна саама биллэн туран үтүөлээх, үбүнэн-харчынан көмөлөспүт меценат Федотов Руслан Еремеевич этэ. Онно дьоннорбут эмиэ Дьокуускай куоракка Платон Алексеевич Ойунускай аатынан музейга мустубуттара үөрүү-көтүү бөҕө буолбута Амма Наахара нэһилиэгэ хаһан да туора турбат куруутун дьэ кинилэр өйөбүллээх илии тутуурдаах өттүк харалаах кэлэннэ дьонноругар бэлэх туох туттарбыттара Руслан Еремеевич аат туох түмсүү халаяччылаах тыл көтөҕөннөр биһи дьоннорбут бу Амман Аахараттан сэриигэ барбыттара бииргэ үлэлиэҕин диэн дьэ бу ыһыахпытын икки тыһыынча он бес сылтан быһа саҕаламмыт ана эллээги түмсүүтэ өнньүс түмсүүтэ куоракка хас эмэ түгүл хас эмэ түгүл мунньустан мунньахтаан бу тэрээһин туһунан элбэх кэпсэтии барбыта дьэ бу ол өрөгөйдөөх көммүт бүгүн үүннэ билигин дьоммут сэргэбит кэлиэхтэрэ онон дьэ билигин өрөгөйдөөх ыһыахпытын саҕалыах Пыт, араас тэрээһиннэр бөҕө буолуохтара, араас күрөхтэр бөҕө буолуохтара. Ол курдук мас тардыһыта, туох күүстээхтэри быһаарыы, хапсаҕайга абсолютнай, оһуохайга күрэх, аны туран таҥас, таҥаһы-сабы көрүү.